हमसब पहिले पार्टी नहि देखैत माटीके बात सुनब आ माटीके हिसाबसँ फैसला करब भाजपाके किछु गङ्गाजल गैंग गङ्गाजल गैंगके मतलब बुझै छियै ने गङ्गाजलके बोतल लऽ कऽ भाजपावला कसम खेने रहथिन जे हम अनिल झाके एतऽसँ हरा देबै देश हितमे राजहितमे जे गप करी तऽ ओहि हिसाबसँ भाजपा बहुत सॉलिड एकटा दल छियै कहलहुँ नारकीय जीवन छै ई दुनू मिलके एहिठाम अपन झोरा भरलथि अपन काज केलथि एहिठामके जनताके लेल की हेतै नहि हेतै तऽ हॉस्पिटल तथा किछु किछु नहि भेलै मुद्दा एहि बेर किरारीके किछु आओर छै मुद्दा भाजपा आओर किरा- आम आदमी पार्टी आओर कांग्रेस नहि छै मुद्दा छै कि डेवलपमेंट ओ जे करऽवला नेता छै जे विकास केने छै ओहि नेताके चुनऽके छै नमस्कार हम नितेश झा अहाँ सब देख रहल छी मिथिला टॉकीज एखन हम आ, किरारी विधानसभा में छी एतऽ भद्रकाली के मंदिर छनि मैथिल के गढ़ मानल गेलै है किरारी मैथिले सबके द्वारा स्थापना एहिसँ तीस साल पहिले मंदिर के कयल गेलै एहिठाम आ, किछु मैथिल भेटला हुनका सबसँ हमसब चुनाव पर बात करब किरारी पर बात करब मैथिल पर बात करब आ ओ जनैत छी हिनका सबसँ जे बहुत दिन से एतऽ रहैत छथिन एकटा पूरा मिनी मिथिला कहल जाइत छै किरारीके केना कऽ बसेलखिन आगाँ कतेक आगाँ जेतै की नाम भेल अहाँके हमर नाम बलराम मिश्र मैथिल भेल कतेक दिन से छियै एतऽ हम दिल्लीमे तऽ पन्द्रह साल सालसँ छी लेकिन किरारीमे अहाँके बारह सालसँ हम्म, ई तेरहवा वर्ष अछि हमर तऽ चुनाव छै नजदीक केना देखै छियै एहि बेर अहाँके चुनाव केना देखै छियै पूरा दिल्लीके आ फिर किरारी विधानसभाके जे छै से केना देखै छियै दिल्लीके चुनाव देखऽके ओते बड़का वृहद हमर मायना उम, पैदा अथी नहि अछि पैमाना नहि अछि ताहि दुआरे हम किरारी स्तर पर बात करी आबऽ वाला पाँच साल भविष्य हम देख रहल छी एखन के चुनावके जे दस सालके जे वर्तमान सरकारके एतऽ विधायक छलथि तिनकर कार्य उपलब्धि आओर आबऽवला जे आम आदमी पार्टीके उम्मीदवार छथि तिनकर कार्य उपलब्धि जे पूर्वके छलनि हँ तकर हम भविष्य अपन धिया पूताके देख रहल छियनि हमर भविष्य तऽ आब जे जेना अछि केरारीमे अछि यथावत मतलब संघर्ष करैतमे अपन जीवन यापन कऽ रहल छी छोट छिन अपन व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाबैत लेकिन आबऽवला हमर बच्चाके भविष्य समाजक बच्चाके भविष्यके रूपमे देख रहल छी आओर सङ्गे हम अपन मैथिलके राजनीतिके भविष्य सेहो देख रहल छी मैथिलसँ अहाँ चर्चा केलियै ताहि बेर मैथिलके लऽ कऽ कए बेर कए टा विवादो भेलै एहि बेर खूब उठलैया ऊपर तक है ने ओहिके अगर बात जाय देबै तऽ बहुत टा एहनो सवाल उठै छै जे मैथिलके एतेक सहभागिता दिल्लीमे भेलाके बादो राजनीतिमे लेकिन हुनकर कहीं ने कहीं कदर नहि कयल जाइ छै एहि पर की केनाइ अछि अहाँके मन्तव्य निश्चित मैथिलके जे एते संख्या छै जते लोक कहल जाइ छै लोकतंत्रमे जिसकी जितनी भागेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ताहि रूपेण हमरा सबके किछु नहि भेट रहल अइ एक प्रकारके झुनझुना भेट जाइए किरारीके गठन जे दू हजार आठमे भेलै दू हजार आठके विधानसभा चुनावमे तऽ अगर देखल जाइ तऽ किरारी दरअसल परम्परागत मैथिल बहुल सीट छलै एतऽसँ दू बार बी जे पी सँ अनिल झा बत्स चुनाव लड़ला आओर जितला आ बादमे सेहो आम आदमी पार्टीसँ मैथिले उम्मीदवार एतऽ जितैत रहला हँ तऽ किरारीके राजनीतिमे तऽ एतऽ मैथिल स्थापित छथि आओर किरारीके राजनीति मैथिलेसँ चलै छै लेकिन एखन पूर्वाग्रह हम तऽ कहब बीजेपीके जे बीजेपी मैथिलके राजनीतिक हाशिया पर आनि देने खास कऽ दिल्लीमे कोनो भी नीक नेताके ओ बढ़ऽ नहि देबऽ चाहि रहल छै आ ई बात हम अहाँके बीजेपीके समर्थक होबऽके नाते कहै छी सदासँ हम कहैत एलियै हँ जे बीजेपी कतौ ने कतौ मिथिला आओर मैथिलीके विरोधी रहल अछि बहुत सारा प्रश्न उठै छै जे फेर तऽ मैथिलीके अष्टम अनुसूचीमे शामिल करऽ बला सेहो बीजेपी अछि भाजपा नीतीश सरकार तऽ जरूर मैथिलीके अष्टम अनुसूचीमे शामिल कऽ देलकै लेकिन हमरा अहाँके फायदा की भेटल कोनो नहि कोनो प्रकारके राजकीय भाषा नहि पढ़ल बनलै नहि रोजगार परक भाषा बनलै तऽ एकर हमरा फायदा की भेटल जखन आबऽवला जेनरेशनके रोजगारे नहि भेटतै ओइसँ बहुआयामी कोनो दूरगामी सोचे नहि हेतै कोनो अनुवादकके कोनो नौकरिये नहि भेटतै तऽ फेर हमरा झुनझुना लअ कऽ की हेतै एखन मैथिलीमे संविधानके विमोचन भेलैये अनुवाद कऽ कऽ लेकिन ओइसँ की फायदा होवऽ जा रहल छै किछु नहि बस एक हमरा आत्मसन्तुष्टि होइए जे हमर मैथिलीके संवैधानिक स्तरके मान्यता अछि हमरा संविधानमे मान्यता भेट गेलै लेकिन हम बुझै छियै जे अइ सबसँ किछु नहि होइ छै हँ एकटा आत्मके गौरव भऽ सकैये लेकिन कतौ ने कतौ ई बी जे पी के ई नीति रहल छै जे मैथिल आओर मैथिलके धीरे धीरे अस्मिताके खतम करनाइ चाहे ओ बिहारसँ होइ या आओर दिल्लीपर होइ ई कमसँ कम किरारी एहन जगहपर तऽ मैथिलके सीट बनै छलै तैमे हम धन्यवादके पात्र देबनि अरविंद केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी के संयोजक जे हुनके पहल पर मैथिल के सीट के संख्या बढ़ले जे संख्या जे दू बीजेपी एक या दूटा सीट दै छलै से चारि या पाँच छओ सात में पहुँचले एहि बेर ओना ओहो पूर्वाग्रह से ग्रसित भऽ कऽ सीट के संख्या घटेला है मात्र तीन टा पानि देलखिन तऽ हमसब पहिले पार्टी नहि देखैत माटी के बात सुनब आ माटी के हिसाब से फैसला करब ई अहाँ जे एखन कहलियै ई पूरा चलि रहल छै जेना पिछला बार पिछला बेर जे अहाँके चुनाव भेलै ओहिमे जे रहथिन जे जिनका एखन आम आदमी पार्टी टिकट देलखिन हेँ ओ भाजपामे रहथिन फेर एहिमे एलखिन फेर हिनका एतऽ टिकट देल गेलै आ जे एतऽ रहथिन हुनका काटि देल गेलै तऽ एहन मतलब नहि छै जेना अहाँ कहलियै जे माटि तऽ बस माटिएवला बात छै कि पार्टीसँ कोनो बात नहि नहि ओहि व्यक्ति विशेष पर सेहो बात करब एहि दुआरे जे पार्टीके सपोर्टर तऽ हम आम आदमी पार्टीके सपोर्टर तऽ नहि छी नहि सरकारके सपोर्टर छी नहि बर्त जे निवर्तमान विधायक ऋतुराज जे छथि तिनकरो सपोर्टर नहि छी लेकिन अनिल झाके पाँच वर्ष आओर एक वर्ष छओ वर्षके जे कार्यकाल विधायकके रहल छनि ओ बहुत नीक काज कयने छथिन ताहि दुआरे हम अ, माटीके बात सुनब आओर हुनका पक्षमे जनसमर्थन बनब आओर दोसर बात इहो छै जे कतहु ने कतहु अनिल जीके जितनाइ बिहारके राजनीति या कहियो दोसर भाषामे दोसर भाषामे पश्चिमी यू पी के पूर्वी यू पी सॉरी पश्चिमी के साइड कऽ कऽ पूर्वी यू पी के राजनीति एहिसँ मजबूत होइ छै ताहि दुआरे हमसभ किरारीमे स्थापित पूर्वाञ्चलके जे नीति छै ताहिके अनुसार अनिल झा जीके जीत हमसभ चाहब आओर हुनका पक्षमे जरूर एतऽके लोक वोटिंग करत

मतलब हालत खराब भऽ जाइ छलै ओ अनिल झाके देन छनि जे दू हजार आठमे जहन ओ विधायक बनला तखन जे यू जी आरके स्थापना केला आओर पानि आनिकऽ देलखिन पूरा किराड़ीके पूरा किराड़ीके जनता एखन हुनके आनल पानि पीबै अखन की स्थिति छै हम घुमलहुँ किराड़ी तऽ एखनो अहाँके बहुत ठीक नहि हमरा लागल नहि नहि अखन तऽ स्थिति मतलब एतऽ तक अनिल झा एक लाख वोटसँ जीता एतऽसँ पूरा पूर्वाञ्चल बिकाउज अनिल झा इज द बिगेस्ट पूर्वाञ्चल लीडर ऑफ दिल्ली केना विकासके देख रहल छी तहिया आर आइमे चौंतीस साल पहिले की रहै बीचमे केना भेलै एखन दी विकास ई जे अहाँके दू हजार छओ सए प्रॉपर भेलै आ तकर बाद जे किरारी विधा पहिले बवाना विधानसभामे पड़ै ताहिके बाद ई दू हजार आठमे किरारी विधानसभा भेलै तऽ ताहिमे पहिल बेर जीतल रहथि अनिल झा आब चाहे जे भी दुर्भाग्यवश छै एहिबेर हिनका बी जे पी नहि देलकनि टिकट या पार्टी बदलि कऽ देला लेकिन जतेक भी प्रत्याशी छै ताहिमे अपना भाषामे कहियौ सुन्दर छथि आ कर्मठ छथि सिटिंग एम एल ए से कैला खिसियाल छी अहाँसभ सिटिंग एम एल ए से हमसभ नहि खिसियाल छी हुनका पार्टी अपन खिसियाल छनि हुनकासँ हमरा सबसँ कोनो नहि खिसियेलथि छथि हमरा लेल ओहो मैथिल छलथि हँ इहो मैथिल छथि हँ हँ पार्टी नहि किए नहि देलकनि नहि देलकनि ओ पार्टी देत जवाब तहन जे पिछला बेर दुनू मैथिल रहै तऽ फेर केना की रहलै जे मतलब हिनका अहाँ सब अथी केलियै एखन पूरा क्रिटिसाइज भऽ रहल ताहि दुआरे दुनू मैथिल रहै ताहि दुआरे नहि पैंतीसे चारि हजारसँ अन्तरसँ भेलै हार जीत आ

मतलब टिकट भेट लेलहुँ ओहो सोचै छै जे झाड़ूपर वोट डलबेने रहथिन बुझलियै ने तैँ अनिल झा हरलनि तऽ अनिल झा कहियो हारऽवला कैंडिडेट नहि छलथि है अनिल झा इज नॉट ओनली ए लीडर अनिल झा इज ए ग्रेट मैन अनिल झा इज ए स्कॉलर पर्सन ही इज नॉट ओनली ए पॉलिटिशियन बट ऑल्सो ए ग्रेट पर्सन ऑल्सो ए ग्रेट मैन ए स्कॉलर पर्सन ही हैज ए ग्रीप ही हैज ए वास्ट नॉलेज सो आई एहन होप पा- पाँच गो एहन की काज लागि रहल अछि जे अनिल झा एथिन तऽ बदलि जेतै पूरा सभटा एतऽ जलभराव होइ छै ओहो बदे ओहो रुकि जेतै बुझलिए पानिके समस्या छै ओहो रुकि जेतै आओर फ्लाइओवर सेहो बनल जा रहल छै बुझलिए ने क्रारीके विकास चारू तरफसँ विकास हेतै अगर अनिल झा अथिन ओतऽसँ तऽ चारू तरफसँ विकास हेतै अहाँ जी कहू जल झड़ब जल भराव वाला जे समस्या कहलखिन जतऽ अपने सब उपस्थित छी वार्ड चालीस छै एतऽ के पूर्वके निगम पार्षद बीजेपीके छलाह एहिबेर आम आदमी पार्टीके उम, निगम पार्षद छथि रंजीत चौधरी हुनकर पत्नी श्रीमती सोना रंजीत चौधरी निगम पार्षद छलखिन हँ ओ अपना पञ्चवर्षीय काजमे ओना ऊपरसँ सपोर्ट नहि भेटलनि ताहि दुआरे नहि तऽ जल निकासीके लेल बहुत रङ्ग प्रयास केला आओर एकटा मैथिलके राजनीति कहियो या बिहारके राजनीतिके हिसाबसँ देखल जाय तऽ दूटा काज ओ बहुत अहम केला एक तऽ बाबा विद्यापति मार्ग जे किरारीके लाइफ लाइन छै तकर नामकरण भेल दू हजार अठारहमे सत्रहमे ओ निगम पार्षद चयनित भेली आओर अठारहमे ओ विद्या ई ओ विद्यापति मार्गके नामसँ जे मैथिल कवि कोकिल विद्यापति जे विश्वव्यापी पहचान छनि तिनका एगो किरारीमे स्थान देली आओर दोसर भोजपुरी भाषी क्षेत्रके भिखारी ठाकुर जिनका शेक्सपियर कहल जाइ छनि भोजपुरी भाषाके सेहो अहाँके हुनकर नामपर मार्ग भेलनि अ, बिहारके गौरव कुंवर सिंहके मा- नामपर हुनकर मार्ग नामकरण कयल गेलै तऽ हिनकर जे बी जे पी के किछु काज जे एहि पञ्चवर्षीय मे निगम पार्षदो बला मे हमरा सबके स्थान मे बहुत बढ़िऑं बढ़ल लेकिन वर्तमान के जे निगम पार्षद छै जे पार्टी स्तर पर बात करी तऽ वर्तमान के निगम पार्षद जे आम आदमी पार्टी के फिसडी साबित अछि भेल अछि किरारी क्षेत्र मे बी जे पी मे हमर अनिल झा जी ठाढ़ भेल छलाह ओ जितला एहि क्षेत्र मे ओ अथक परिश्रम काज केलखिन ओ चाहे ओ रोड गली के होइ या पानिके होइ या कोनो समस्या छलै अथक परिश्रम केलखिन कांग्रेसके सरकारमे रहैत केन्द्रमे कांग्रेस सरकार रहै आओर एहिठाम राज्योमे रहै मुख्यमंत्रियो शीला शीला दीक्षित रहथिन तत्पश्चात बी जे पी सँ हमर अनिल झा रहथि बहुत अथक प्रयास कऽ कऽ परिश्रम कयने छथिन तैँ व्यक्ति विशेषपर काजक जे हुनकर क्षमता कराबऽके छनि ताहिपर हमरा सब व्यक्ति विशेष तऽ केलक। एतऽ जे छै से अहाँ हम आबि रहल छी अहूँ लग सब गोटा लग हमरा बेरा बेरी कऽ कऽ जी हम एक सेकंड हम आबि रहल छी एतऽ अहाँ की रोजगार व्यवसाय की करै छी अहाँ एतऽ नहि एखन तऽ आब घरेपर रहै छी कोनो नौकरी नहि चाकरी एहिठाम मैया के सेवा दिन राति में लागल छी और समाजक सेवा में पूजा तऽ पाठ केजरीवाल कहलकै जे अहाँ से किछु अनुदान भेटत अठारह हजार रुपया की लागि रहल है किछु एहिपर अ, पता चलला ओ बादक बात छै ई नहि कहि सकै छी जे भेटिए जायत या नहि भेटत ई आब इलेक्शन के बाद हुनकर जे ओहि सरकार से पहले की सब किछु भेटल हन सरकारी नहि सरकार से पहिने कोनो एहिठाम कोनो पार्टी से जे अपन अपन अनाउंस करै छथि जे हम ई देब हम ई देब हम ओ देब किनको पास किछु नहि अयलनि हेँ सभके वादा इएह छनि इलेक्शनके बाद हम जितलाके बाद ई देब ओ देब फलना देब चिलना देब आओर किछु अखन पहिने किछु नहि भेटलनि हेँ एखन पार्टी पॉलिटिक्स पर बात के लिए किराड़ी पर बात भेले पास्ट के बात भेले प्रेजेंट के बात भेले है ना कनी मनी फ्यूचर के सेहो बात भए गेले विकास के अहाँ केना देखे छियै जे मतलब जेना अहाँ जेबे तऽ हर गली गली में थाल लागल गन्हायल झील नाम दऽ सकै छियै जगह के अहाँ जहन जे गली सब में जेबे महिला सब एकदम बिफरल घर के आगू में कचरा लागल एकरा केना देखलियै आरो पहिले की रहै कि आओर एखन किछु अपेक्षा की अहाँके आगाँ? देखियौ हम एहिठमा दू हजार सातसँ रहै छी जहन हम दू हजार सातमे आयल रही एक साल बाद एहिठमा अनिल झा पहिल बेर विधायक चुनल गेल रहथि ओहि समयके परिस्थिति एहन रहै जे जहन अहाँ गलीसँ निकलितियै ने तऽ कतहु ऊँच कतहु नीच कतहु ऊँच कतहु नीच पानि लागल मतलब विकट परिस्थिति रहै विधायक बनला ई रोड नाला लाइट आओर किरारीमे ई रहै कि पानि औतै ई केओ सोचि नहि सकै छलैया लोक पानि लाबऽ लए पता नहि कते कते दूर सऽ जाइ छलहुॅं हँ जहाँ कि गाँवमे जाकऽ ओहिठमा थप्पड़ तक खाइ छलैया बड़ा विकट स्थिति रहै त्यौहारक दिन छै रक्षाबन्धनके दिन छै या भरदुतियाके दिन छै पानिके टैंकर आबि गेलै आब अहाँ सारा त्यौहार छोड़िके ने पानि भरऽ लए जा रहल छी महिला ओहि परिस्थितिके बदलैत अनिल झा पानि आनिके देलखिन एहि किरारीके रोड नाला डेवलपमेन्ट आइ अहाँके परिस्थिति जरूर खराब बुझाइए कियाकि दस सालसँ ओ विधायक नहि छथिन एहिठमा जे अ, वर्तमान पछिला विधायक से ठीक छै ओ जे केलखिन पछिला विधायक से की अहाँ सबके शिकायत अइ देखियौ जे विपरल पछिला छियै एते। पछिला विधायको मैथिल छलथि है पूर्वांचली छलथि है ओहिमे कोनो समस्या नहि छलै है लेकिन ओ हुनकर एकेटा काज छलै ओ नारियल फोड़ै छलखिन हेँ उद्घाटन केलहुँ आओर विकास किछु नहि भेलै स्वास्थ्य स्वास्थ्यके लेल की काज भेल छै स्वास्थ्यके लेल अहाँके एहिठमा जायब तऽ कनिकबा दूरपर रोहिणी सेक्टर इकतालीस छै चारि सए पचास बेडके अहाँके हॉस्पिटलके भेलै कि निर्माण हेतै स्वयं सुनऽमे आयल जे ओ निर्माणो भऽ गेलै ओहिपर इलाजो भऽ गेलै लेकिन ओ हॉस्पिटल कतहु नहि छै एहिठाम हॉस्पिटल बननाइ बहुत जरूरी छै करारी विधानसभामे एतेक बड़ा क्षेत्रफल छै एतेक जनसंख्या छै जाहिठाम एकटा हॉस्पिटल नहि छै तऽ एखन अनिल झा जी प्रत्याशी छथि ओ आम आदमी पार्टीसँ एहिबेर लड़ि रहल छथि आओर हमसब हुनका सपोर्ट एहि दुआरे करै छिअनि पार्टी लऽ कऽ नहि हमसब कट्टर भाजपाइ लोक छी भाजपाके समर्थक छी लेकिन हुनकर विकासके देखने छिए हुनकर डेवलपमेन्टके देखने छिए हुनकर काज करैके क्षमताके देखने छिए ताहि दुआरे हमरासबके बुझाइए यदि ओ अथिन तऽ ओ नीक काज करथिन एहि दुआरे हमरासबके हुनका जितबैके कोन कोशिशमे लागल मतलब माटिके एतऽ बात जेना एकटा गोटा कहलखिन हँ एखने जे हमसब माटि पर देबै वोट तऽ एतऽ माटिके बात भऽ रहल छलैया आरो अपना साथ जे छथिन सबसँ अपनेसँ धीरे धीरे बात करबनि दिल्लीके राजनीतिके केना देखैत छियै एहि बेर केकर की माहौल छै पूरा राज्य स्तर पर किरारीके तऽ जनू राज्य स्तर पर की माहौल छै ठीक है ठीक है हँ ठीक है बढ़िया कतेक ठीक छै

वो कोई चीज़ झूठ बोलते हैं सच्चाई की तरह लगता है कि सच बोल रहे हैं झूठो बात भी सच्चा लगता है इसलिए हमें अच्छा नहीं समझ आता है जे कहि रहल छथि पाँच हजार टोन दऽ रहल छै बिजली पानी फ्री तऽ नीक लागि रहल अइ बिजली पानी फ्री जरूरत है तो निक लागे रहले तऽ जब कहै छलै तऽ केओ केओ जे पाइ लगै छै आइ काल्हि सब चीजके पानियोके पाइ लागि रहल अइ बिजलियोके पाइ लागि नहीं नहीं पानी के तो एक रुपया न लगले है। बिजली के जहाँ तक बि- बिजली के जहाँ तक दू सौ यूनिट से जकर ज्यादा जड़ल होते ओकर लागल होते लेकिन पानिके तऽ अभी तक कोइ बिल नहि भरलै हँ तऽ राज्यमे ककर सरकार देखै छियै एहि बेर राज्यमे सरकार केजरीवालके देखैके चाही केजरीवालके जी आ ओतयसँ गाम कतय भेल कोन सीतामढ़ी बिहार जेना ओतेक साल पहिले अहाँ एलियै तऽ लागल नहि कहियो जे अगर ओतय सभकिछु रहितै तऽ ओतहि रहितहुँ हँ ई तऽ बढ़िआँ जे अपन जनम भूमि सबसँ प्यारा होइ छै तऽ आइयो लगैये जे आइयो व्यवस्था होतै तऽ वापिस चलि जेबै हम ओ मूडके आदमी छियै जे आज भी हम व्यवस्था अगर वहाँ हो जाइ तऽ यहाँ परमानेन्ट हम यहाँके बसिन्दा है लेकिन फिर भी घर दुआरि बेचके चले जाइ अगर रोजगार अगर वहाँ मिल जाइ अपने धरती पे तो देखियौ एहन छै जे एहिठमन पूरा जे मुद्दा अपने सब ठाढ़ भऽ कऽ गप्प कऽ रहल छी से किरारीके की बितलै आओर आगाँ की नीक भऽ सकै छै ताहिपर गप्प कऽ रहल छी व्यक्तिगत के की काज केलकै सेहो लोक बुझै छै आगाँ जे काज करथिन सेहो लोक बुझै छै उम्मीदपर कहै छै लोक दुनिआँ कायम अइ ठीक ने जे स्थिति छलै आइसँ तीस बत्तीस वर्ष पहिले हमहूँ अहाँके एहिठाम रहैत तीस बत्तीस साल हमरो भऽ गेल एहिमे कोनो शक नहि छै जे एकटा व्यक्ति विशेष बहुत नीक काज केलखिन हेँ जे सभगोटा नाम लेलखिन हेँ हम नाम लेब तऽ फेर भरि देखला कि हमसभ भाजपासँ बरतक छी आर हमहूँ हुनका जे छै से बेस्ट ऑफ लक कहै छनि जितता ओ नीक बात लेकिन जे आगाँ काज होबऽके चाही जे पॉपुलेशन छै किरारी विधानसभा क्षेत्रके ओहिके हिसाबसँ जे काज होबऽके चाही से ग्राउंड लेवल पर जँ काज होइ छै तऽ बुझियौ जे ई नरके जीवन बहुत नीक हेतै ओ चाहे ओ इसकुलके छै आ ओ चिकित्साके छै मानि लियौ रख रखावके छै प्रशासनके छै कतहुँ छै तऽ ओ एकटा बहुत नीक काज हेतै उम्मीद छै जे नीक काज हुए आओर किछु आ एखन जेना अहाँ जे कहलियै किनका समर्थन करै छी ठीक छै अहाँ ओ कहलियै राज्यमे किनका देखै छियै अहाँ देखियौ राज्यमे जँ देखल जाय तऽ ओना जे छै से ओहि हिसाबसँ अहाँके की एहिमे कोनो एहन अगिला बात नहि छै जेना देखियौ ओ तऽ ई तऽ सबके पता छै कि देश हितमे एकटा भाजपा जे छै से सॉलिड पार्टी आओर सॉलिड एकटा दल छियै हँ एहिमे कोनो शक नहि छै एहिमे जेनाकि अहूँ ई चीज बुझैत हेबै आब अहाँ जिनका सपोर्ट करैत हेबै ठीक छै, लेकिन हम जे किनको नहि देश विषयमे नहि किनको तऽ किनो अहाँ तऽ देखियौ एडल्ट छी अहूँ जे छै वोट गिराबैत हेबै लेकिन कहऽके मतलब जे छै से देश हितमे राजहितमे जे अ, गप्प करी तऽ ओहि हिसाबसँ भाजपा बहुत सॉलिड एकटा दल छियै आर बाकी आब जे एकटा व्यक्ति विशेष या विधानसभाके हिसाबसँ जे गप एखन भऽ रहल अइ ताहिपर एकटा उम्मीद कायम छै लोकके आओर होबाक चाही काज एहिमे कोनो शक नहि छै आ जेना भाजपाके एखन चर्चा भेलै ठीक छै आइ चुनाव अ, जेना पछिला बेर तऽ ठीक छै आइ किरारीसँ अहीँके जिनका अहाँसँ नाम लऽ रहल छियै अनिल झाजीके टिकट देने रहथिन एहि बेर ओ ककरो आओर देलखिन वरुण शुक्ला छनि हुनकर अथी आओर ओ एहि कात देलखिन हुनका टिकट भेटि गेलै ओहिसँ मतलब नहि छै लेकिन पूरा राज्यमे जहन अहाँ जे केन्द्र शासित प्रदेश जे छै ई दिल्लीमे अगर पूरा अहाँ जे लिस्ट उलटेबै तऽ कतहुसँ उपरसँ लऽ कऽ निचाँ तक नॉर्थ बिहारके एकटा कैन्डिडेटके नाम नहि छै ताहि लऽ कऽ कचोट नहि पहुँचैए जे एकदमसँ निरसि देने अइ देखियौ एहिमे तऽ जे जेनाकि बलराम भाई बहुत नीक गप एकटा कहलखिन हेँ जे मैथिल मिथिलाके लऽ कऽ जते दल एखन अपन काज कऽ रहल छथि आम आदमी पार्टी बी जे पी या अदर जे भी छै मैथिल मिथिलाके लऽ कऽ जे भी कैंडिडेट एखन ठाढ़ भऽ रहल छै अहाँके अपन विधानसभामे तऽ

अपन जे व्यक्ति विशेष एकटा थॉट होइ छै लोकके जे बहुत पुरान चलत अब जे नहि यार हम हुनकर सपोर्टर छियनि तऽ केना हम ओहिठामसँ शिफ्ट भऽ सकै छी तऽ ओ कखनो ने कखनो दिल नहि मानै छै आर कथो नहि एहिमे आर किछु नहि एहिमे एखन किछु विवादो भेल छलए बहुत मैथिल सब पर बीच टीवी पर डिबेट भऽ गेल रहै देखने रहियो बिल्कुल देखने रही हम तऽ अहूँके रोक लागल रहए कि देखियौ एकटा गप कहै छी अगर ओ चीज अहाँ कहबै तऽ हम आइ खोलि कऽ एकटा चीज कहै छी अहाँके किछु गोटाके ने बात आओर बाप दू टा होइ छै बुझलियै अगर ई चीज अहाँ नोटिस करबै तऽ जकर बात दू टा है तकर बापो दू टा हेतै सुनू सुनू नहि नहि विवादके गप नहि छै विवाद ठाढ़ नहि कर बाजऽ दियौ ने। नाम नहि लऽ रहल छिन किनको जे व्यक्ति कहबै जे किनको लेल हम व्यक्ति विशेषके नाम नहि लेलियै ने जे आदमी ई विवाद ठाढ़ केलखिन हुनकर खुद सरनेममे कन्फ्यूजन छै तऽ जँ ओ हुनकर सरनेममे कन्फ्यूजन छै आओर अहाँके पर्टिकुलर कोनो अ,

नहि नहि एगो नहि बैसू ने सब गोटा चुनाव चुन चुनावी गर्माहट पैदा करऽके लेल ई कयल गेल रहै हमरा नहि बुझै छियै जे ओ दोषी रहै या ई बे- हीरो रहै लेकिन जब बात चललै ने एकटा बात कहब 2007 में जे दिल्ली नगर निगम के चुनाव भेलै तऽ अरुण मिश्रा जी के भारतीय जनता पार्टी अपन उम्मीदवार बनेलकनि एतऽसँ लेकिन एखन राजीव पाठक जी मैथिल चेहरा छलाह बिहार के चेहरा तेला- छलाह हुनका पार्टी कहलकनि या पार्टी सीट नहि देलकनि स्वीकार भेलनि हुनका हमरो सबके कोनो दिक्कत नहि लेकिन

तऽ किरारीके बी जे पी के राजनीतिमे जँ एते वयोवृद्ध अरुण मिश्राके टिकट देलकै तऽ पार्टी एतऽ मजबूत भेलै पूर्वाञ्चलके लोक मजबूत भेलै जे अगर अरुण मिश्राके टिकट साधारण लोकके टिकट दऽ सकै छै तऽ ककरो आओरो दऽ सकै छै बहुत राजनीति मजबूत भेलै जेना दू हजार आठमे अनिल झा बस जितला तऽ एतऽके राजनीतिमे बिहारवलाके बोलबाला बढ़लै गाँव जे सामन्तवादी छलै जे प्रताड़ित करै छलै ओ अपना आपमे डाउन भेलै तऽ ई स्थितिके सामना करैतमे ई सब जे बात छलै तकरा दर एखन नहि देख कऽ मतलब साधारणतया आम लोकके जकाँ बिहेव कयल जा रहल छै चाहे वरिष्ठ कार्यकर्ता किए नहि होथिन जेना ई भेदभाव कही लोकल स्तर पर भेदभाव भेल जे तू अ, मतलब अहाँ सब अ, बिहार के छी या नॉर्थ बिहार के छी मैथिल छी जे किछु जे दिल्ली से- सब बाहर के से- छी से नहि से मे ताहिमे तऽ अ, सामंतवादी सोचके लोग एहन काज करैत रहत बाँकी हम यूपी वासी बिहार वासी या राजस्थानके लोग सब छै सब आपसी भाईचारा एहि सबके साथ अपन सम्बन्ध छै जेना ओ कलाम यूपीके गोरखपुरके छथिन हमरा सबके साथ बहुत नीक जेठ भैयारी जकाँ मानै छनि कोनो भी काज शुभ काजमे खोजै छथि कोनो भी सुख दुखमे हमसब सब ओहो सङ्ग दै छथि हमहूँ सब सङ्ग दै छी एतऽ हमसब पूर्व समाज सर्व सोचके सर्व समाजके साथ छी मुस्लिम जे बिहारके होत यू पी के सब साथे रहै छी तऽ एहि सबमे हमरा सबके कोनो दिक्कत नहि पहिले राजनीतिक दृष्टिकोणसँ कनी दिक्कत छलै ताहिमे अनिल झा बस एहि चीजके मनोबल हमरा सबके ऊँच कयने छथि एहिमे कहब एहन पाँचटा तीन गो एहन चीज बताउ जे ओ ई नहि केलखिन ओ एतऽ तक भऽ सकै छै चाहे जिनका अहाँ चाहै छी या फेर वएह फेर माटि वाला बात जे माटि छै तऽ फेर दऽ देबऽ के हम खाँटी मिथिलावादी लोक छी ई पहचान जे छै ने ई पियरका ई मिथिलावादी पहचान छै हम तऽ माटि पानिके बात करै छी आओर बी जे पी मे अपन समर्थक रहल छी तऽ सब लोग नीक सम्बन्ध रहल अछि आमो आदमी पार्टीके कार्यकर्ता सबसँ नीके सम्बन्ध रहल अछि देखू अनिल झा वत्सके पूर्वके कयल काजसँ हमसब दू तीनटा चीज जे जेना कहबे कयलहुँ हँ किरारीमे सबसँ बड़का यातायातके समस्या छै उच्च शिक्षाके कोनो व्यवस्था नहि छै धिया पूताके खेलऽके लेल कोनो पार्क नहि छै ओ पानिके जल निकासीके बहुत बड़का समस्या छै तैपर हमसब जरूर चाहबनि जे अनिल जी यही सब जितता तऽ आओर निश्चित शुभकामना अछि जे ओ जीतथि आओर हमर सबके दू दू तीन टा ई काज जे छै किरारीके बहुत मूलभूत समस्या छै तकर समाधान करथि कैलाकि ई फाटकवला समस्या बहुत बड़का समस्या छै ई समस्या केवल मैथिलेके साथ नहि छै बलरामे मिसर मैथिलके साथ नहि छै हिनका साथे नहि छनि ई पूरा किरारीके साथ समस्या छै तऽ ओहिपर ई अमल आवाज नहि उठलै कहियो अहाँ सब द्वारा नहि उठायल गेलै जे एतऽ नहि काफी नवयुवक चारि पाँच टा संस्थागत लोकसभ जे युवा संगठन छलै जे एहिपर काफी राजनीति अथी कहै छै काफी सरगर्मीसँ ई ध्यान आकृष्ट केला दिल्ली सरकार सेहो एहिपर अपन ध्यान आकृष्ट कऽ कऽ किछु काजके आगाँ बढ़ेलकै भाजपाके जे पूर्व सांसद रहथि यो अथी उदित राज जी ओहोपर काज केला लेकिन ढाकके तीन पात आ ओहिमे कहि सकै छियै जे बी जे पी कहल जाय जे अरविन्द केजरीवाल दोषी छथि जे रेलवे सब अथी जमीन एम सी डी द्वारा जे जमीन अधिग्रहण होइ छै से नहि लऽ पा रहल छथि

स्वास्थ्यके प्रति एतऽके लोकके समस्या छै संजय गाँधी मंगलपुरीमे जे अस्पताल अइ ताहिपर लोकके निर्भर करऽ पड़ै छै कैला कि एतऽ लेबर क्लासके लोक सब जादा छथिन गरीब गुरबा लोक छथिन जे दैनिक मजदूरी करैके संख्या जादा छै तऽ स्वास्थ्यपर अगर काज होइ छै तऽ हमसब इएह छै जे हिनका रीजनमे स्वास्थ्यपर काज हेतै आओर एतऽ अस्पताल खुलतै अपन मिथिलाके बारेमे बात करऽ अपन गाँव घरके बारेमे ओतऽ जे छोड़िके अएलिए कतेक साल पहिले कहलिए करीब बाइस साल पहिले बाइस साल पहिले आब जाइ छी तऽ मोन होइया कहियो जाब ओतहि रहि जाइ बराबर रहै छी बड़ आनन्द अबै छै एहि एहि जे एहिठामके जीवन देखै छी नारकीय जीवन तऽ एहिसँ तऽ बहुत बढ़िआँ गाँवके स्वास्थ्य वातावरण छै हवा अनुकूल छै सब बेमारियो भागि जाइए छोड़ि कऽ फेर केना मतलब अ, केना पलायन करऽ पड़त कै लए आ छोड़ि कऽ प्लान करऽ पड़ल जे ओहि तरह स- सामर्थ्य नहि रही तैँ छोड़ि कऽ आबऽ पड़लै पालन के केलकै ओहि दुआरे जे धियापुताके आब पढ़ेतै पढ़ाइ लिखाइ हेतै तऽ दूटा पाइके आमदनी हेतै ताहि दुआरे आयल गेलै एहिठाम एतऽ भऽ रहल छै सब व्यवस्था हँ एहिठाम भए रहल छै दालि नून सब चलि रहल छै रोटी अपन यंग दृष्टिसँ केना देखै छियै दिल्लीके आ ई किरारीके हमरा सबके देखियौ एतऽ सब तरहके सामाजिक लोक छै मैथिल समाज सब तरह के समाज ही कहे के मतलब और परेशानी सबके छै एतऽ तऽ जे विकास 2008 के बाद से भेल छलै है भाजपा में छलथि है अनिल झा जी तऽ ओही विकास के उम्मीद फेर से जागल है जे एहि बेर अगर छथि पार्टी दोसर बेर भले छै लेकिन हुनकर जीतऽ के आस अछि और ओ औतथि तऽ फेर विकास हेतै मतलब पहिले की सब विकास नहि भेल जे आब ओ हुनका आबऽ पड़तनि पहिने एतऽ पानिओ नहि छलै मीठा पानि पीबऽके लेल हमसब गैलनमे भरि भरिकऽ आनै छलहुँ हँ बहुत दूर दूरसँ ठीक अइ आओर ओ पानिके लेल समस्या दूर केलथि अनिल झा जी ई की केलथि जे एखन बीचमे जे छलथि हँ विधायक ऋतुराज झा ओ की केलथि हुनकर ओ किछु नहि केलथि हँ ओ जे केलथि हँ कनिक इसकुल वगैरह जे छै एक दू टा एक आध टा बनबेलखिन हँ आओर कनि मनि सड़क वड़क बनलै आओर किछु नहि बाँकी किछु भेलै जे मेन समस्या छै एतऽ ट्रैफिक जामके से बड़का समस्या छै एतऽ फाटक के कहलखिन है जे हाँ वह ट्रैफिक जाम जब तक वो फ्लाईओवर अंडरपास नहीं बनते तब तक ट्रैफिक से मुक्ति नहीं है तो हाँ अहाँ की कहि रहल छलियै चाचा जी अहाँ गाँवके पुछलहुँ ने एहिठाम नहि अहूँ ठाम हम पूछब अहाँ एहिठाम या हमरा हाँ, हाँ। कहलहुँ जे केना याप यापन चलै छै तऽ ड्यूटी करियै नौकरी करियै दू पाइ अबै छै बाल बच्चाके पालन होइ छलैए तऽ एतऽ जे एतौ एतऽ अहाँ जे रहि रहल छियै तऽ एतऽ मतलब केना देख रहल छियै राजनीतिके राजनीतिके जे एहिठाम पहलू छै एहिठाम बहुत लोकके उम्मीदके साथ बहुत पहिले अनिल झा एतऽ अयला पूर्वाञ्चलसँ से रहथि से एहिठाम जादातर आदमी सब कांग्रेस माइण्डेड रहै बी जे पी के झण्डाके उठाबऽवला नहि पूर्वाञ्चलके नामपर मिथिलाञ्चलके नामपर एकतरफा वोट दऽ कऽ दिन राति मेहनत कऽ कऽ हुनका जितायल गेलनि तकर बाद विधायक भेलनि तऽ जे किछु काज सब भेल यऽ से भेलैये ओहोमे कतहु जतऽ धरना देबऽ पड़लै प्रदर्शन करऽ पड़लै पानिके लेल करऽ पड़लै चाहे जाहिके लेल करऽ पड़लै यू जी आर करऽ पड़लै तऽ ओहूठाम हमसभ धरना प्रदर्शनमे दिन राति रही अहाँके झण्डेवाला लेल हमसभ ओतऽ गेल रही मुबारकपुरमे मारि मरदङ्गके लेल हमसभ ओतऽ गेल रही तऽ पानिके समस्या कहाँ दूर भेल एखन तऽ छैहे अहाँके हम पानिके गेलहुँ कोनो नारकीय जीवन छै ई दुनू मिल कऽ एहिठाम अपन झोरा भरलथि अपन काज केलथि एहिठामके जनताके लेल की हेतै नहि हेतै तऽ हॉस्पिटल चाहे किछु किछु नहि भेलै अपन काज भेलैए तहन अपन जे समाजके अपन जे नौकरी पर पैसावला अपन दिन राति लागल अछि। एहि बेर की लागि रहल अछि चुनाव? हॉस्पिटलोके नहि जगह एहिठाम अइ। एहिमे की राखल एखन तऽ शुरुआते भेलैए मैदानमे हुनका दू महीना पहिलेसँ टाइम छलनि हेँ आम आदमी पार्टीमे ज्वाइन केला एहिठाम कांग्रेसके बीजेपीके एक सप्ताह भेबो नहि केलैए तऽ ओ अपन आब

पार्टी मांग केलकै या कार्यकर्ता मांग केलकै स्थानीयके तऽ स्थानीय भाजपा पार्टी देलकै ने हुनका टिकट तऽ हमसभ स्थानीयके मुद्दा पर बजरंग शुक्लाके मदद करबै आ पूरा दिल्लीमे आँय पूरा दिल्लीमे चाहै छी भाजपाके सरकार अबै भाजपाके डबल इंजनके की सरकार अनतै को- तहने ने कोन किछु बेस हेतै। पर कोन बेस पर लागि आँय? रहल है अहाँके जे एहि बेस पर जे केजरीवालके जे देख रहल छियनि मना स्थिति जे देख रहल छियनि सब दिन झूठा पुलंदा फेंकै छथिन जे हम एक हजार देबै एक जितलाके बाद एकैस सए देबै पंजाबके आदमी आबि कऽ एहिठाम करैया मस्जिदके मौलवी साहब सब तऽ अलगे उठा पटक करैया तऽ आब बुझलखिन जे ओ ओकर पर्दा खुललैया तऽ आब हमरा सबके मन्दिरोके पुजारियो सबके आब घोषणा करऽ जा रहल छथिन हँ केलखिन हँ तऽ घोषणा हँ केलखिन हँ तऽ लेकिन भेटी तऽ भेट एकटाके भेटबे नहि करै तऽ दोसर केना भेटतै सत्रह महीना अठारह महीनासँ जे रोका कऽ रखने छथिन घुमा कऽ तऽ ओ जहन मोल्लाके नहि देलखिन तऽ ओ नया कोइ पुजगरीके कतऽ देतै हमरा पंडीजीके कहाँसँ देतनि ओ आर महिला सबके सेहो कहल गेलैए महिला सबके कहल गेलैए रजिस्ट्रेशन भेलैए जकर अहाँ आधार कार्ड लऽ लेलिए या पहचान पत्र लऽ लेलिए ओहिपर अहाँ लिख देलिए आ खाता नम्बर लेबे के लिए तऽ ओ पैसा जेतै कतऽ यौ ओ पैसा जेतै कतऽ से हमरा नहि कहू आँय ई पैसा जेतै कतऽ से कहू आइ भाजपा सरकारके जतऽ छै अपन डबल इंजनके सरकार ओहिठाम तऽ लागू केलकै या नहि पार्टी ओतऽ तऽ भेट रहल छै हिमाचल भेट रहल छै या रा- अथी हरियाणा भेट रहल छै महाराष्ट्र भेट रहल छै तऽ एतौ तऽ बहुत किछु देलकै अ, सरकार महिला सबके चाहे बाकियो चीज के की बिल देलकै फ्री बिजली कहि रहल छै बिजली तऽ देलकै या जकरा कनि वोट दियौ डबल के पैसा लऽ लै छै कि जेना एखन बात बतेलखिन हँ भाजपाके लेल जे आधार कार्ड लऽ गेलखिन खाता अहाँके लेबे नहि केलखिन तऽ पैसा कतऽ टपकेथिन देखियौ ओ जे भाजपाके लेल कहलथि हँ एहिठाम अहाँके एट्टी परसेंट लोक भाजपाइए भेटत एहिठाम आम आदमी पार्टीके समर्थक नहि छलैए मुद्दा एहिबेर किरारीके किछु आओर छै मुदा भाजपा आओर क्र- अ, आम आदमी पार्टी आओर कांग्रेस नहि छै मुदा छै कि डेवलपमेंट ओ जे करऽवला नेता छै जे विकास केने छै ओहि नेताके चुनऽके छै किएक किरारी दस सालसँ अपना आपमे सर्वाइव कऽ रहल छै एहिठामका लोक परेशान छै पछिला बेर तऽ सेहो इएह ठार रहैत ने अहाँके लेक- पिछला बेर कोशिश कयल गेल रहै ने मात्र चारि हजार वोट से हारि गेल रहथिन अहू बेर कोशिश कयल जा रहल छै जे एकटा विकास पुरुष जे विकास करऽवला बन्दा छै जे विकास कऽ कऽ देखेने छै जे अपना आपके प्रूव कऽ चुकल छै आइ किरारीके नीड की छै हॉस्पिटल पानि दऽ चुकल छथिन ओ सीवर ओ गारंटीसँ कहलखिन हँ कि मैं तीन सालके अन्दर सीवर चालू कर दूंगा आओर लोकके विश्वास छै जे ओ कहि देलकै ने अनिल झा जे कहि देलकै चालू कर दूंगा तो चालू कर दूंगा ओ कहि देलकै जे ओ कहने रहै पानि लाऊंगा तऽ पानि आनि देलकै ओ कहने रहथिन जे आ ओ कहलखिन हँ जे हम हॉस्पिटल चालू करब तऽ ओ कऽ देथिन तऽ एहिबेर विकास पार्टीके नहि छै एहिठमा सब भाजपा ही भेटत अहाँके आम आदमी पार्टी के समर्थक कम भेटत लेकिन वोटर एहिठमा ज्यादा एहि बेर एहि बेर लोग की देख रहल मतलब माटि पर लड़ाई छै एहि बेर माइट नहि कहि सकैत छै एहि बेर ई छै जे नेता ककरा चुनऽ के छै जे विकास कऽ सके किरारी के नीड छै किरारी के जरूरत छै एखन विकास करऽ वाला नेता पहिले बिहारमे अपना सबके कते अत्याचार होइ छलैए कते दुखी छलैए पानिक से छलैए बाढ़िक समस्या बाढ़िक बाद धीरे धीरे कम भेलैए आओर इस समय स्थिति बहुत डाउन छलै अपना बिहारक आब हर लाइनमे मीडियाके जमाना भेलैए उन्नति भेल तऽ सरकार एहन की करे ओतऽके जे ओतौ रोजगार होय लोक पलायन कऽ कऽ नहि अबै आ ओहि समय वएह छै कि एकटा दू चारिटा फैक्ट्री खोलए विकासके बात करए रोड तऽ बनि गेलै अस्सी परसेंट रोड तैयारे यए आ वहाँपर दू चारिटा जेना यूनिवर्सिटी खुललै फैक्ट्री सब जेना रेलवे डब्बा तब बनैए ओतौ बनै रेलवे डब्बा बहुत एहन काम छै जे कतौ बनि सकै छै बिहार बिहारमे कोइ कमी नहि छै बहुत क- कलाकार हमसभ बिहारसँ आबि कऽ एतऽ पर कलाकारी देखाबै छी ओ कलाकारी हमसभ बिहारमे भी कऽ सकै छलियै प्रिया छै कि बिहारमे किछु अपना सभमे किछु दादागिरी भी छै समाजमे नीके जगह नहि छै तऽ अगर अहाँ फैक्ट्री खोलि लेली तऽ दू टा चारि टा अहाँके पहुँच गेल भाय हमरा र- रंगदारी दिअ तऽ ओहिमे से किछु छुपल तऽ नहि छै अपना बिहारमे बाँकी मिला जुलाके एतौ छलैया पहिले तऽ एतऽ की भेलै अपन साधन बनलै दिल्लीमे अपन विधायक अपन पार्षद मैथिल बहुत किछु अपन एक सामाजिक बनेलियै अपन संगठन बनेलियै ओहि हिसाब से आब एतऽ पर की भेलै दू चारि टा अपना समाजके कोइ काली मन्दिर कोइ विश्वनाथ मन्दिर कोइ हनुमान मन्दिर सेहो सब पूरा बनेलियै मिनी मिथिला ई हँ मिथिला बूढ़ी कचरी सेहो बिकाइ छलै एतऽ बिल्कुल सर एखन तो लागल छै देखबै रेडी ओतऽ पर देखबै सब अपना कल्चर अपना गाँव जकाँ भोज तिहार सब किछु होइ छै उपनयन मूड़न सब किछु आ नीक जकाँ अपना गाँवसँ जादा तऽ हमरा सबके अपनापन छथि गाम ई छै ने फलना माँ छथि एतऽ तऽ की छै भाय कोइ छथि अहाँके बेनीपट्टी कोइ बेनी यऽ अहाँके बेनीपुरके सब मिल जुलिके एकटा सामाजिक अपन भाइचारा बनल छै कोइ छथि नेहराके हमर पार्षद एखन छथि श्री रवि चौधरी जी ओ ठीक ठाक नेता छथि अपने आपमे मिला जुलाके सब घर घर आइ काल्हि तऽ बुझिते छियै सब घरमे मिडियाके जमाना सब घरमे नेता छै बाँकी मिला जुलाके अपना सब मैथिल कल्चर नीक जकाँ छी किरारीमे हमसब अपन भाइ चारा बनल छै देखियौ अभी तऽ राजनीतिक अखन छै मौसम आ जिनका जे जिनका जे भाबै छै हुनका साथ छथि अ, एखन अपने से हुनका से बात केलिए बड़ा बढ़िया कहलखिन है जे अपना उम्र यानी कि पूरा बिहार के एंटायर बिहार के अगर बात करी तो ओतै रोजगार व्यवसाय सब भऽ सकै छै किछु गुंडागर्दी या फिर फैक्ट्री नहि भेनाइ ई सब काज केना आवश्यक छै ताकि लोकके पलायन आबो कमसँ कम नहि करऽ पड़ै कि एकटा चीज जे छै से एतऽ अहाँके मैथिली भोजपुरी अकादमी के लऽ कऽ एखन चर्चा भऽ रहल छलैए किछु देर पहिले एतऽ ओहिके मात्र चारिसँ साढ़े चारि पाँच करोड़ रुपैआ ओहिके लेल फण्ड देल गेलै आ बाकी उहे बाकी एक आदमी देख लियौ अ, जे दोसर जे पंजाबी एक आदमी भऽ गेलै सिंधी एक आदमी देख लियौ पंजाबी एक आदमीके लेल पच्चीस करोड़ रुपया फंड देल गेलै रिलीज कयल गेलै आ एतय दुनूके मिलाकऽ जहन कि बड़का संख्या छै उम्हरसँ बेसी लोकके एतय संख्या छै दुनूके अगर मिला देल जाय ओहिके बादो फंड एतबे एलै जहन कि दुनूके अलग करक चाही क्षेत्रके वाइज देखियौ वो- अ, ओहूके हिसाबसँ अगर देखियौ जनसंख्या देखियौ तैयो भोजपुरीके आ- साहित्य देखियौ अपन सबके साहित्य जे छै मैथिली साहित्य से कतेक पुरान छै छै ने बा विद्यापति के हम अहाँ ओहि टाइमसँ मैथिलीके साहित्य छै तऽ मैथिली साहित्यके लेल बचाबऽके लेल मैथिली साहित्यके उत्थानके लेल ओहिके अलग अलग भेनाइ एहि पर एकटा भैया छथिन हुनकासँ बात कयलहुँ आरो बात करबनि हम तऽ की केना एहि पर अहाँ सोचैत छियै हम एकटा अपन परिचयमे जोड़ि दिअ हम 2017मे मैथिल समाज किरारीके नामसँ एगो स्वयंसेवी संस्था स्थापित केलहुँ हमसभ मोटा मोटी पाँच सात टा नवयुवक एकर अगुवाइ करै छी आ बाँकी मैथिल समाजसँ जुड़ल व्यक्तिसभ सेहो हमरा सभके हर समय सङ्ग दै छथि हम दू तीन टा कार्यक्रम नियमित करै छी छोट स्केलपर बाबा विद्यापति जीके पुण्यतिथि जे कार्तिक धवल त्रयोदशीके छनि ओहि तिथिमे हमसभ कार्यक्रम करै छी एकर अगुवाइ मैथिल समाज किरारी करैए

जे हमर सबके मैथिली भोजपुरी अकादमी जे दिल्लीके एकतालीस परसेंट पूर्वाञ्चली मैथिली भोजपुरी अकादमी भाषायी लोक छथि तकरा मैथिली भोजपुरी अकादमीके अलग अलग कऽ देल जाय आदरणीय महाबल मिश्रा जीके समयमे जे पूर्वी दिल्लीसँ बादमे ओ सॉरी पश्चिमी दिल्लीसँ बादमे सांसद सेहो भेला कांग्रेससँ ओहिसँ पहिले ओ विधायक होइ छलाह हुनकर शिला दीक्षितके सरकारमे मैथिली भोजपुरी अकादमीके गठन भेल छलै हमर सबके जतेक संख्या यऽ ताहिके अनुकूल हमरा सबके बजट बहुत कम अछि मुट्ठी भर पंजाबी या सिंधी के पंजाबी अहाँ कहबे के लिए जे पच्चीस करोड़ और मैथिली भोजपुरी जे संयुक्त रूप से काज करिए तकरा मात्रे पाँच करोड़ सालाना बजट छै से नहि देखैत मे हमसब माँग करबै सरकार से जे हमरा सबके मैथिली आ भोजपुरी अलग अलग अस्तित्व मे आबए अलग अलग काज करै जे बहुत मैथिलियो के उचित प्र अथी हिस्सेदारी भेटनि आ भोजपुरी भाषी क्षेत्र के लोक के साहित्यकार के संवर्धन के शिक्षा के लेल आ आ जादा बजट भेटै जे अलग अलग अकादमी के गठन हुई जी आ, कहलखिन अपन बात रखलखिन है एखन अपने सब मंदिर परिसर में छियै आरती भऽ रहल छै तऽ एखन के लेल आइ के लेल बात एते समाप्त करब